Għall-ewwel darba il-Vatikan ħareġ jiddomanda bi dritt ċertu drittijiet tal-ħaddiema, ġifieri, kienet milestone importanti għall-klassi tal-ħaddiema. Però għaxiex il-Kurja ta' Malta ma kinitx taċċettah dan id-dokument? Le, le, mhux ma taċċettahx uffiċjalment, kif jista' jkun mela l-Vatikan. Ma kinitx timplimentah b'mod effettiv.
ma kienx tieħu pożizzjoni li tippropagah u xxejru bħala l-banner tagħha. Iktar il-Partit Laburista kien fuq dik il-linja mill-Knisja.
Mela, biex nifhem eh, moħħok kif kienet jikkonċepixxi d-dinja dak iż-żmien. Mela inti tifel ta' 16 sena, dieħel it-tarzna, kont ħossok Laburist, il-Laburiżmu kont assoċjah maż-żgħir li qed jiġġieled ma' xi Gulija.
Ma l-underdog għana jimlu. Kontu l-underdog, nasib, dini, dini, interessanti. Li, anka, għax, dil, um, dal-mit tal-underdog jew din il-figura tal-underdog li assoċja ħafna magħha il-Partit Laburista, ah. eh, eh, anka Muscat baqa' juża, anka meta kellu 40,000 iktar mill-avversarju xorta kienet isejjaħ il-Partit Laburista bħala underdog. U interessanti li. Għak suppost li jkun, eh, għaniftemu. Suppost li jkun id-difensur tal-underdog. U dwar dak għan itkelmu jekkux eh. minnu li l-Partit Laburista għadu hekk jew madux, insomma, sa narawha. Le madux hekk għal kollox. Parzjalment għadwak, imma dik niġu għalek ta' dik ħana salarja. Hmm. Ehm, eh, u inti kont tara li dan il- ngħidu dan il-ħajdra b'seba' terjus, waħda minnhom kellek il-Knisja. Ewwija. Eh, eh, biex inkunu naqra figurativi, l-Ingliżi li kienu l-qawwa kolonjali. Il-Partit Nazzjonalista li. Il-Partit Nazzjonalista għalfej kontu taraw ukoll bħala l-għadu.
Il-Partit Nazzjonalista l għonnet jis li kien għadu xejjer il-bandira religio e patria. Mhm. Ġviri, daqt nitkan muħuż minn fej l-istqof taħt l-Ingliżi kien il-primus inter pares, ħanajdlu, kien number one. Ġviri, għas il-Prim Ministru ta' Malta ma kien jiġi qabel l-istqof. għall-Ingliżi. Ġifieri għax u il-President ħanajdlu hekk. U x'poter kien itieħda fil-verità? Li ġara kien dan ħanajdlek. L-Ingliżi meta ġewwa Malta kienu jafu li l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi ħabba l-kwistjoni tal-Knisja. Mm, mm, mm. U għalkemm ma sar l-ebda patt tant innutar bejn il-Gvern Ingliż u l-Knisja fuq dan li se ngħid, però joħroġ mill-istorja, tinduna, li flimkien żifnu żifna l-Gvern Ingliż u l-Knisja u Malta. X'kienet diż-żifna? Iż-żifna kienet li l-Gvern Ingliż ta garanzija lill-Knisja li qatt ma jdaħħal il-Protestantiżmu hawn Malta. Tgħidli kif seta' jdaħħlu? Seta' jdaħħlu kif daħlu f'North Ireland. Sempliċi. Il-Gvern Ingliż seta' jgħid isma' biex taħdem it-tarsna jekk tkun Protestant inti Intik priority. Biex taħdem mal-gvern jekk tkun protestant intik priority. Dik kienet tkun xi ħaġa li jibdu min ikollu familja b'sitt tfal bil-ġuħ, anke għal konvenjenza jaf jaqliblek qed tifhem. Imma di qatt mamluha l-Ingliżi għaw Malta. Hmm. Saħna żgħar se tagħmluha kieku ma aċċettaw, mill-banda l-oħra l-Knisja hmm. eh, tatom garanzija li ma rġax jiġri kif ġara fi żmien il-Franċiżi li l-Maltin huma kontra tagħhom ħabba l-Knisja. Hmm, hmm, Dina toħroġ fattualment, ġifieri daw ma marrux għand il-nutar għamlu xi ftehim. Ma din kienet allura issa Fit-tail end, fid-demb ta' din l-istorja, għax fis-sixties huwa d-demb issa ta' din l-istorja, mill-1815 sewwa, fl-1800 meta ġew l-Ingliżi u l-1815 il-Council of Europe mbagħad uffiċjalment Malta saret kolonja tal-dana tal wara li kienu ċerti l-ħelsu minn Napoleon. U allura issa mbagħad kien kienet Fin-1960s ġejna għal the end, ħanejdlu hekk, għal demba din l-istorja, fejn kellek moviment antikolonjali, anke fil-Partit Nazzjonalista sa ċertu punt, mhm. limitat, mhux daqs fil-Partit Laburista. U l-Knisja ġiet allura li dak il-ftejm ħanejdlu hekk mhux binnu tar li kien jeżisti ġie esu obsolit. Qed tifhem. Imma mhux xi ħaġa li ġrat overnight minn ġurnata tal-oħra, fil-fatt il-Partit Nazzjonista kien għadu xejjer l-arma il-maduma konna ngħidulhom aħna l-laburisti konna ngħidulhom tal-maduma għax kienet kwadra u religio patria il-motto tagħhom kien. Ġifieri Eh, kienu ħagġu l-knisja kienet. Kienet ħaġa waħda.
Eh, ma ġviri inti kont inti kont tara isu dal-kristallizzazzjoni ta' establishment power. Eh, kienet kienet il.
Li kienu jaħdmu jitfit. Għad detriment tal-ħaddim.
Għana l-lek eżatt. Għax ma nkunx fer jek li ħadmu għad detriment tal-ħaddim. Kienu għat jaħdmu għal dak li jemnu li u għek. Huma. Però kien għad-detriment tal-ħaddiem, ma ma jfissirx. X'kienu jagħmlu huma allura?
Kwistjoni ta' għax inti titqis, dan anke jekk tieħu l-Gondi, l-isqof Gondi li kien wieħed mill-perċimes ta' da kollha, dak kien prodott tan-19th century. Ġifieri titqis li daw kienu eh, il-mexxejja tal-Knisja dak iż-żmien u anke tal-Partit Nazzjonista, prodott ta' soċjetà iktar konservattiva dana nkunu ċari. Siġra tal-ħarrub ma tistax ma tinbidilx meta tkun xieħet. Ġveri, mbatt, bizmin jimbidlu n-nies iridu, flok siġra tal-ħaruf, ikun hemm siġra ta' xaħal ġoħra, tifhem. Imma imma it-twemmin tagħhom, kol kollok kellek tiddiskrivijuli. X'kienet il-viżjoni tagħhom għal-ġejjini tal-pajjiż? Mhux kollha xorta, ħanamlu hekk, għax Kien hemm fost il-kamp nazzjonalista kien hemm ħafna li rridu eh, jqorbu ktar lejn l-Italja. Ġifieri anki l-ħelsien mill-imperjaliżmu Ingliż ma riduħx reali, ħanamlek għax mirrit iktar eh, imur replay l-Italja. Rrit imperializmu ta' tip ieħor. Mxek, kan niġu dana. Eh, kienu jiprabala ħafna l-kultura taljana u latina, ġifiri. Issa tinsiex il-kultura latina għandek eh, hija assoċjata ma' knisja wkoll. Ta' dak iż-żmien anke l-quddis kienet għadha bil-Latin u dan mm-hmm. kollu. Tifhem. Naħseb li huwa aktar pertinenti għal il-konverzazzjoni fil-verità hija Kif kont tara li din il-qawwa li qed niddeskrivu f'moħħok kienet ta' detriment għalik? U għalfejn inti kont tħossok home fil-Partit Laburista li qed jiddifendik kontra din il-qawwa?
X'qed ngħidlek, kont nassoċja mbagħad, u fl-aħħar mill-aħħar kont nassoċja li l-underdog huwa l-ħaddiem. Il-kassi tal-ħaddiem, tal-paga. L-underdog qed ikollu jmur l-Awstralja biex jisb ix-xogħol. L-underdog qed ikollu joqgħod nieqes minn ċertu affarijiet, tifhem, illi dawn setgħu jinbidlu biss bil-politika tal-Partit Laburista.
Mela, tlaqna?